Eh, makadii makadii hama dzangu hama dzangu makadii makadii hama dzangu eh, tine maplatform atinotaura whatsapp eh, instagram twitter facebook youtube channel iriko mavhidhiyo ese wayo kana uchada mufoni mako kuenda kuyoutube ukaenda kuvhidhi matinoawana woisa hako mufoni mako ugara uchiterera asi nhasi tinoda kutaura nyaya imwe iri serious nekuti even nyangwe wakagara kumba kwako taa kutaura nyaya iyi tinoita zvekuseka totaura nyaya dzekuseka totaura nyaya dzekudii but nhasi tinoda kutaura eh, something that is very very important and very uh, serious thing zvatinofanira kuti tiite basa remunhu wese anorarama panyika ane opportunity kana kuti ane mukana wekuti atambe role iyoyo sekuti kana tichirarama panyika tinoona even mumaplatform iwayo andiri kutaura mayoutube channel mumapese eh, kokutwitter pane vanhu vanodada nemari eh, inini handitauri ndakananga munhu ndongotaura munhu anodada nemari imimi ndimunovaziva vanhu venyu vanodada nemari saka vanhu vese vavo tiri kuda kuti nhasi sekuziva kwenyu timbotaura pamusoro peunhu kana kuti pavanhu vanorarama munyika kana munhu akabva pano ane mari yakawanda akaenda mugeto eh, mulocation mugeto parink anowana pane dutu kuwanda kwevanhu vari ipapo panzvimbo iyoyo anogona kuvatorera kanotora mari kana madhola dhola akaakusha vanhu ivavo vakadya vakanhonga one one one one kana kuvatengera nyama vari pano totenga dzinyama kutenga makodrink vopa vanhu vodya but zvese izvozvo kubatsira hongu but ama many people vari pageto vatinoona vatinosvika tichikandira mari tichikushira mari chivakadira mari vachidya vachinonga tsuro huku vachidya vanhu ivavo havatamburi eh, vakaatakwa nemadrugs avanobhema varoatakwa nesituation kana neunhu hwavari kuzviisa mahuri mastreet kids mazhinji ukatovatarira vakatotiza vanhu vakatiza kudzimba mastreet kids mazhinji ukavatarira vanhu vakafeila kumanaja situation yemumusha then vongosiya vototiza voti hari gai ndinotambura ndiri musango izvozvo hazviitwi nekukonzera kwenhamo asi zvinokonzerwa neustabon hunenge huchirarama mufunctional mumind yemunhu so tinoti kana munhu ane mari its better for you kuti uende pachikoro umbosvika pachikoro ungotarira unoda ukaenda pachikoro even nhasi kusvika pachikoro ukati ngavaridzi perawo vana vaungane vaungane even ukapinda muclass classroom grade five eh, eh, ukangopinda muclassroom ukatara vana vese vechikoro ah, wega unotoona kuti ah, mwana uyu anenge anotambura chikonzero ndechekupfeka kwaanenge akaita zvekuti ukatozobvunza uchiendera kumberi pamusoro pemwana unogona kunzwa kuti ari kutokwereta temu rino iri akabhadharirwa temu rekutanga third tem second haasati abhadhara this is third tem saka which means akabhadhara first tem chete saka ipapo ndo patinozoda kuti tione ubatsiri hwenyu because unoza its useless kuti uende parenki uchikandira mari vanhu vachinonga mari vachidya its useless kune vanhu vanotambura not to say inini that is not kuti iwe iya ndinoshuva kuti vanhu vabatsirana but kune vanhu vanotambura vanogara kumamisha ngokuti ukaenda nguva ino yekurima vanhu ivavo vanotoshaya kuti vorima nei ukaenda nguva ino yekurima vanototadza kuti vopiwana nembeu so tine basa rekuti munhu anenge ari rich kana tinoshuva kuti munhu anenge ari rich amboinda kumarural area kumusha uku kumakomo kumasango kune vanhu vanofamba 5 kilometers kana 10 kilometers vachienda kunochera mvura kune vanhu vanofamba 15 kilometers to go to hospital kune vanhu vanofamba 20 kilometers vachienda kuchikoro vana vechikoro vachitambura but hazvimeki sense kana munhu achikusha mari pavana vari kubhema madrugs vari mugeto asi kuti ini ndakabatsira ndakapa vanhu mugeto mari last time ndakaitira pati mugeto mupaki akati vanhu vakadya vakadidi kune vanhu vari kumarural area ukuti ukaenda iko zvino kumusha kwavo vanhu ivava vatorina kana chikafu chekudya vanhu ivava havatorina kana imba yekurara guys ngatimbotrayai kubuda tiende kunzvimbo dzatisingazivi kwatisingazikanwi kune vanhu vekuti nhasi kakasvika inini kana ndiri munhu anotomboonekwa izvo matv ndichitaura kuti im rich guys ndine mari ndakarola handichibata mari ndakadai so ndichitaridza mumba mangu handichitaridza nemota dzangu kana ndikasvika kunzvimbo idzodzo havatondizivi chikonzero chekuti even netv haitoriko vanhu ivavo havatorina communication chiri kwanzi gore no mvura yakawanda rimai chibage kana kuti mai zvirimo zvakati havatozvizivi because havatosivi neweather report nokuti hakutorina kana nemaradio kana kana kana nematv kana maradio chikonzero chekuti kunzvimbo iri puwa iri low level saka indai imboendai kunzvimbo idzodzo ndo nzvimbo dziri kuda vanhu vari rich kuti vanopa development kunzvimbo idzo vagadzirewo maroad vakisewo kana shop padhuze nenzvimbo dzevanhu vaya vaya kana kusangana vakisa chikoro padhuze nenzvimbo dzevanhu vaya kana vakisa chipatara kana kubatsira nezvimwe zvimwe mabasic needs anenge achidiwa like mumba unogona vachitooraka muchitangwira muchimba chepatanda endai ikoko munovakira vanhu matoilet endai ikoko munovakira vanhu dzimba endai ikoko munoitira zvibhorani vanhu don't wait for zanu p f mdc maparties kuti dai aenda ikoko anovaka vanhu vaiva isusu tichidada nemari pamasocial media tichiti nemari hadzisi mari dzamunadzo kana imimi uchikusha 500 rand unogona kuita ne 500 rand uka unoziva 500 rand chaiyo ukaenda nayo nhasi mupageto parengi ukaita madhola dhola dhola dhola 500 rand ukaibata ukaikusha vanhu vese vakadya vaya they can go say vanogona kuenda agoti akasvika parengi akakanda mari isikaite tell me how much how much chicken one chicken imari zvimacoldring zvemadhola dhola dhola wakabvisa 2000 rand ukatenga zvemadhora dhora dhora 2000 dollars ukatenga zvemadhora dhora vanhu vangani vanonwa paya vanogona kuenda vachiti ah pakatengwa madrink akawandisa but hauna development yawaisa pavanhu vavo wava pachikafu pacho so please if you are rich enough uchinzwa kuti you're rich don't just come uh, on platform media uh, uh, uh, uh, media platform uchiti I'm rich ndine mari vanhu vese vane mari vanhu vese vari panyika pano vanhu vese vane mari vanhu vese vari rich vanhu vese wakambozviona kwana naamerica vanhu vanoenda pamudikiri pachinosvika vachidada nemari vachiti ndine mari ini ndine mari ndine mari uye muli ndine mari anepuwa anepuwa inozovana dropa rege ndikutaurize dropa munhu akavaka location because he's rich akavaka location location titi muno muno mupi location ino ndinogara akaenda akanodevelopa location yaanogara kuti ionekwe iri pastandard iri nani iri palevel iri pamusoro but isusu then we just uh, prove our man kana kuti tinongoshowa mari yedu paplatform pamasocial media then when we go to rural area hauchatogariko uchatoendiko wakugara mutown wakuti taridza motikari dzakanaka wakutaridza dzimba dzakanaka kumusha kwenyu chaiko chaiko pamwe tikatotara getsi rinongobva kana kwarinobva kumashopu rouya pamba pako ngatitaridzei kumari dzekuti sango yapo unoza sango zvinotoenda paya paya pano achitoti aatomuziva uyu tomuziva pana one player anotamba bhora vandakatozonzwa uchinzi auya ari kungodada chichinja chinja motaura but munoziva here kuti kumusha kwake hapana kana tara inoenda pamba pavo hapana kana magetsi pamba pavo anopinda chiti choko choko akabata katochisa but ari rich anofamba nemotikari dzinodhura achishowa vanhu nyika izvozvo ndoda kuti ndikudze social media people vanoenda pasocial media vachikuonai vachakuonai vachakomenda vachalaika vachataridza sevanokudai but vanhu ivavo pakupedzisira eh, mari yacho uchafa ukasiya shoko rinoti pane shoko rinoti zita rakanaka raka kwanzi Zita raka- rakanaka rinokunda chizoro chakanaka kureva kuti iwewe kana uchiri kutambira pasocial media ukafa nechizoro chakanaka nokuti that is your platform ndopega paunozikanwa but kana zita rakuda kuti rinake uchaenda kunzvimbo ine vanhu vanotambudzika wonopa development kuvanhu ivavo uchivapa chiko unogona kutowana munhu even unoziva here kuti ukaenda kumarural area kune vana vane zvimata they were talented people vane vanotamba soka netball rugby cricket every every sport variko then vari kuwana vanotova vanotova too too educated because vanofeila kura mueducation yavo because no one can just vanogona kuvasumudzira kuti vanhu ivavo vaonekwa why because isusu vacho tinazvo tinongowanikwa pasocial media hatiwanikwa kunzvimbo idzo isusu vacho tinazvo unowanikwa mugeto kana takufa pane motikari yeye auya ayo isusu vazvoti tinongowanikwa zvedu kumastudio ane emari vana chili sport vana fantana vana vana vaisivasi tichingo ndikwatinowanikwa iko hatiwanikwi kunzvimbo dzine varombo saka upfumi hwedu upfumi here macheso akati pfuma icho chaidya nayo ichito aone vanhu vanotambidzika kana wawane pfuma icho aone vanhu vanofuma because i want to tell you truth you know kuti kana uchida kuita even business ukaenda kunovhura shop kumarural area kuvanhu vanotambudzika you can make a business ikoko yes you can get small money but it's fine because one wahelpa vanhu vari kunyika vari kunzvimbo ikoko vasina chigaro vasina shop vanofamba vanga vachifamba 20 kilometers from their place to business business center vakungo vakufamba 2 kilometers or 5 kilometers or 1 kilometers vakumhanya padhuze unotenga soti kutenga chi zvawakutanga kuita wadevelop panyika wazopa nzvimbo development then wahelpa vanhu vavo ukavapa chigaro ukavaitira kana shop ukavaitira kana bohol ukaisi mune mari yakawandisa yekuti 30000 is just like like this mari yekuitira bhowa kuita bhowa vanhu vawana mumvura padhuze then zita rako richazikanwa marondero richazikanwa mberengwa richazikanwa kwamutare richazikanwa chipinge richazikanwa masviko why because une ruoko rwangu uchiisa kunzvimbo idzodzo une ruoko so just kana unoziva sometimes tine vamwe vanhu vatoti vanonamata vanoti maprista kana kuti mavhangeri kana kuti mapastors vasinga vanoti vari rich vanhu ivavo even ukaenda kana kutv kana ukagoogle nasi unotonzwa kuti eh, eh, eh, richest artist in zimbabwe vanhu ndinhingira nhingira nei but vanhu ivavo havana mbiri yandiri kutaura tiri kuti kana tikaita mari tinotiza kumusha saka kana uchida life enda kumusha kana uchida life rega ndikuti enda kumusha ubatsire kumusha ndokunoona life yes mutown you can do it fast but kumusha uko ka you can go slow then but you help somebody anga achitambura mari yekumusha haina kuwandisa ishoma but unenge wabatsira saka the moment paona vakashop ndeyako uri kuwana profit but those people they are going to comment ah, guys munhu akaita akativakira shop padhuze now we have we are, we are we can't even walk uh, far kuti tinowana mashop we just walk from two kilometers kuenda kuchigari now we don't struggle to get water tiri kungowana mvura padhuze hatichanwe mvura ichisi babo ichisi toda chikonzero chii rokutowaisa ruoko kune zvauchawana right one way why you're getting blessings two you get some profit in a physical like this unoona maprofits saka ah, hatiitei zvimwe zvinhu zvekuti tizame kusimudzira nyika ikoko ndikumwe kusimudzira nyika kwatinofunga sokuti hakusi kusimudzira nyika chii nekuda kuti unenge wapadevelopment kunzvimbo wabatsira vanhu saka imbobvai mugeto imbobvai mutauni indai munobatsira kunyika ndokuti nyika nyika nyika haisi kukura nekuda kwekuti vanhu havasi kubuda mutauni nyika haisi kuva neruzivo nekuda kwekuti nyika haisi toda kuti kudze kune vanhu vakadzidza kune vanhu vanoandastanda kune vanhu vanonzwisisa but vari kushaiwa capital yekuti vanoona kunonaza kushawa capital kuti unoshawa munhu anouya kuzokubooster pachika pakafumba kaduka unenge ona you can't just hauna kana even now rega ndikudze most of videos varipo muzimbabwe munyika medu eh, i think izvozvo ndakutoona hangu munhu akaita sana jaburesa ndiye munhu ndakutoona kutoona mavideo chibva kumakomo kudondo kudii ndaona gwara iya achiita kumakomo kudii ndiona gwara nanhoroondo yona anorondo album yake chii ndion ukatara even most people vakaita zvimafani zvemugeto izvi mavideo avo zve mugeto anditi mavideo avo all those videos vari kuita mugeto vari ku vari kuita mastreets vari kuita zvavo mabhawa vari kuita maclub vari kuita mudzimba dzakanaka masofa guys let's build our country tichienda even kumakomo kumusha iko kuti titorwa mavhidhiyo tichizama kupawo ruzivo kuvanhu vari kumusha kune vanhu vari rich asi havasi kuva rich nekuda kwekuti havawani vanhu vapako vanopa nzira yekuti vasumuke pavanenge vari kune maartist ari kumusha kune maplayer masoka player mavery very very good player ari kumusha uku asina capital saka izvi kuti zvinake izvi we need to get good people vane rizina vanoshuva kuti vari kutoni mugeti zvakatoringana vanotoziva zvakawanda vari well educated nokuti hapana move hapana video hapana song hapana drama hapana comedy ya hapana hapana hapana chii zvacho chinoita even anything chinobuda each and every channel yetv vanochiziva each and time each and every time yachinobuda zuva rachinobuda nguva yachinobuda those people they are well educated already before vachisvika palevel yava vanhu vari kumushaoka ari form four ari level eh, ndingati kuziva kwaanoita zvinhu zvakaita kunge madrama macomed madrama chii andokundwa nemunhu ari grade one ari mulocation so kuti tibooste vanhu ava vari kumusha toita sei ngatiendei ikoko tichivabatsira donate even some try by all means sembere muvaponga basi wanawo mabooster ematv mabooster e, e, enetwork hakuna namanetwork hakuna kana network vaone mabhoho vaone mvura padhuze vaone muzvikoro even muchikoro chichikura pakanga pana ticha vakanga varipo ticha madaniro vakatibatsira zvekuti ndo pandakatangira kuona vana kapfupi avo aa ndoti kapfupi vana gringo ndokwatakatanga kuona vana gringo kuchikoro aititisoiti kumusha andinambozviona kumusha ndakatanga kuzviona kuchikoro ticha vakanga vachiya netv yavo lunch time wesa apo wesa table wesa solar kana generator voti bvisa zvavo kana kuti ndinonga chisikadi musango vachinotenga na mabhotoro vachisama kuti tiri tibatsirike tikwanise kuziva because ndakakurira kumusha chichikupa nditaure nyaya iyi chekuti neniwo ndakakurira kumusha ndotoziva moyo wangu unorwadza kana ndichibva panapa ndichinopinda kumusha ndichingoona kuti vanhu vari kumusha vari still down on the, on the, on the zero level saka inini ndoita sei kuti ndivabatsire vana vangu handinawo capital handisati ndaona nzira yekunosvika pamari dzavo ndiri kuona munhu adzo pamasocial media so imimi vane mari vari pamasocial media please try kuti momboendawo uko munobatsira vana avo please guys we all zimbabweans ngatidei ose munzvimbo dzese ngatidei nzvimbo dzese even kunana kupi chero kupi zvako ngatidei vanhu vese vavo nekuti kana tikatadza kuda vanavo isusu turudzi rwedu tokune rukufu tomusha uku saka tiri ku tiri ku hatisi kupa development munyika medu tiri kungoramba tichiko kuno kurenovheta imba yakavakwa kudaro because everything that we can do now or that we do now

pachikoro kana asina kutotamba masports mwana akutombokwira even kuchikoro achienda kumasports kona so vane vavo lets try kuti tivapushe tivapewo zvimwe zvinhu zviri nani okay mwana wangu uri kurwadza ndokumbira ndaitsvaga ndaishuva kuwana vanhu vane pfungwa pavakaita 3 kana 4 vakaita useni timbodaro but ini ndinokundwa neurombo i think mwari dai ribatsira but please regai kungotaridza mari pasocial media musingabatsiri nyika batsira vana ava you can ingati ingati ingati can you can just advertise yourself on social media uri musouth africa uri kuamerica uri kulondon uri kuegypt uri kuroma uri kuchina una mabusiness ese uchitadza kuenda kumapresident edu ane mari the rich mapresident mavice president all, all those people vari pazvigaro vari mapresident we each and every president ari pa each and every party yemdc zanu p f opposition party orura pa but vanhu vese vari rich vane mapurazi vane maplots vane mabusiness vane chichi vane mashares everywhere but isusu as we are artist let's just come together then you can try to tivake nyika avana vanga vaka toda ndikudze kuti sei tichiita vavana eh, unoza munhu avoterwa kuti aite president kana anga ari poor the moment paanopinda atoshandisa mukana kuti iye aite haashandisi mukana uyu panguva inoda mavhutsi anoenda zvake kumusha agonovaka chibhorani but kana nzvimbo iya aiwina haaindiperi nayo but isusu nekuda kuti kune vabereki vedu tiri kuita nekuda kweropa let's do it because of our blood tiri ngatizviite nekuda kweropa riri matiri kuti titi no tinofanira kubatsira vanhu vakuti ndiwe tiri veropa rimwe chete tisazviita nekuda kuti toda kuti vatihwinise hatidi kuti vahwinise asi toda kuti tiri veropa rimwe chete thank you muve nenguva dzakanaka tichaendera mberi nenyaya iyi ndokumbira guys please try by all means try to comment subscribe on my channel godwin Eh, si makumbe on on youtube is godwin si makumbe eh, my facebook page is godwin si makumbe eh, um, instagram eh, godwin chipinge eh, is twitter godwin chipinge then please subscribe comment share, share my video kumunhu wese tisame kudzisara then when you subscribe when you like when you uh, when when you share my video then achazara panyika kuwanda kwenyu kukomenda kwandiri ndokuwedzera kukuwanda simba kunyika vanoziva mavhidhiyo avana vachiona vachikomenda vachitenda vachinzwisisa vachiswedera tichionawo vanhu vakawanda vanova nepfungwa dzekudevelopa vasinawo kudzidza sena handida kudzidza ini because ndakakurira kumusha ndikapindwa nomweya wekuti a ah, ndingaendera kupi ndoda kuenda kujoni i want to tell you something ndakuudzai something inini ndiri umwe wevanhu vakanga vachi vakatanga kukwira bhazi ndiri umwe wevanhu vandino ndine vanhu vandinotoziva vakatanga kukwira bhazi vachienda kunotora chitupa kumberengwa vamwe vakakwirira bhazi pamba inonzi pamudhumeni uchienda pamashopu kunotora achienda kumba taimhanyira pamudhimeni pama kuti bhazi parinobva kurushavani tomira ipapo rotikwidza mahara tonosvika pamashopa i think its two kilometers kukwira chiti ipapo vebhazi vava kutoziva kuti vane chikoro vaya vamirire tongokwidzwa ipapo ndopatakaziva vamwe ndopavakatozivira bhazi inini bhete ndakakurira hangu muharani ndakazvarirwa mari ndikakurira ndikauya kuti ndakatombokwirira ipapo but ndava kumushanda ndakutongobata nevamwe papasina kukuenda saka please ndinoziva kurarama kukuti munhu anenge asingazivi bhazi pane mwana akatombochema mubhazi akwirudzwa bhazi usiku so akwirudzwa bhazi usiku mwana uya akatara glass so akata is the first time mwana iye achitanga kuona glass anga ane six or seven years akaona glass muusiku mubhazi makalaitwa malaiti panze pane rima saka glazi rebhazi kana rakalaitwa so unozviona mwana akazviona paglazi akachema akavharwa netauro andiri tipinde muzvishavana it was 98 98 97 saka ino upenyu ngatitei upenyu hwekuti vamwe vanhu vadefault vakure vazive tine mapresident tine mameya malawyer tine maminister vanhu vanhu vanhu vane ma vane mabusiness mind vane ma zvese zviri kumusha kuya but havana opportunity havana capital nekuti tinongozviitira mugeto please comment subscribe share my video please move nezuva rakanaka ndinokutendai ndatinau ndicharamba ndichiuya ndichiramba tichingotaura tichingotaura antii tanzwisisa tirambe tichinzwisisana panyaya iyo zita ndonzi godwin chipinge makumbe baba tuli baba njoli baba kali baba stuli ndomusare zvakanaka baba caleb baba haya